Azul fell-awen, azul fell-akent ay iqbayliyen, at iqbayliyen s umata anda ma tellamt, aḥuddu, aḥunnu fell-asent surtu i teqbayliyin. Ass-agi, c'est un grand remerciement stromit, d tanemmirt tameqqrant i temyurarin i temyurarin n ddabex uḍar i temlilit yeḍran gar taddart gar taddart n Saḥel akked taddart n Tbuda taddart n Saḥel n Buzgan akked taddart n Tbuda n Yilulen tanemmirt-nsent c'est un grand plaisir a Leqbayel c'est un grand plaisir ḥusseɣ-as i wul-iw yeǧǧuǧgen I d ayen yellan, tanemmirt-nsent, tanemmirt-nsent, tanemmirt-nsent a Melyar Iberdan, à d'autres, à d'autres rencontres, i tem- Ssarameɣ ad d-ilint temlil- temliliyin nniḍen eh, i livilaj nniḍen, i Micheli, i Tubiret, i Bgayet. Vraiment, ça me fait plaisir, mais pour moi, surfet-iyi, euh, c'est un, c'est un déshonneur. Suref-iyi ɣef acuɣer. Malheureusement, le rapporteur ixemmed le reportage s taɛrabt i ugerdu Tizi Uzzu. Tizi Uzzu, amek i tt-qqaren akken tura? Nabil, Nabil Tizi Uzzu, télévision El Bilal, Tizi Uzzu. Si malheur, akka i tt-qqarem a Leqbayel, ah, ur zmir ara nesɛa-d ijernalis qui peuvent i izemren, nesɛa-d ijernalis i izemren, i izemren ad xemmen, ad xemmen ayen at timlilit-agi, le reportage ad t-id-xemmen s teqbaylit, nesɛa wid akken akk i d-ixeddmen ɣef lmatch n Jaska, i tilivizyun ad ten-nniḍen acu ara tt-ruḥent ara, acuɣer tilivizyun-agi n Bilal,

Ur qebbleɣ ara anect taɛrabt n tṛumit, rien du tout, i tmurt taqbaylit, d tiqbayliyin i yuraren bay gar-asent d timlilit gar teqbayliyin, ad d-xedmeɣ reportage, ad t-id-xedmeɣ s teqbaylit, après tu peux le traduire avec deux langues neɣ avec une langue, a leqbayel. aḥuddu aḥunnu fell-asent tanemmirt-nsent tameqqrant tanemmirt-nsent tameqqrant vraiment c'est un plaisir ččiɣ rwiɣ akk diɣ akk diɣ akk diɣ ad rreɣ tajmilt diɣ il comité de village i d-ilulen deg ass ɛziz n tlawin aḥuddu aḥunnu fell-akent aḥuddu aḥunnu fell-akent à d'autres villages i tudrin nniḍen diɣ yelha diɣ ad d-ɛanedent c'est comme ça akkagi nekkni c'est une Kabylie de diversité Tanemmirt-nkent, tanemmirt-nkent, tanemmirt-nkent d lḥaǧa yelhan mliḥ mliḥ, kemmlemt kan akka d tizeɛɛimin-nneɣ kunemti. Voilà. Akka bac i tanekkuni bac ad ẓren belli ad ẓren at Baw Lbɛid tameṭṭut tettazal, tameṭṭut ilaq ad kli ddumman ad tettiki ih, ad tettiki ih. Dans tous les domaines ttekki Tichina Slima ad neɛzem Ɛni ur tettabaɛeḍ ara zzman amek i la iteddu Ass-a di kul tamurt tameṭṭut tesɛa lḥeqq ad teḥder tijmuya u ad d-tkerric deg wayen yernan lmenfi neɣ lmeḍra ma yella ikelf-itt-id udrum-is neɣ aḍewwer-is neɣ taddart-is Eh bien sûr Neɣ wamek Sliman Ɛjab drus i yeɣna ɣef tmeṭṭut. Sliɣ i ṣṣut d tikrin asmi akken i d-ɛeddaɣ din ger At Yeɛla d Ben Yimenṣur, abeḥri-nni i t-id-yewwin, i yexdem lqedra n waḥnin, ansi akka yetthuzz ttjur, ziɣen ar d tiqbayliyin s yijewwiqen d teɣratin i ira ileqḍen azemmur. Ziɣen ar d tiqbayliyin si jewwiqen d teɣratin i ra ileqḍen azemmur. Ttbanent-d ger tzemrin amzun d timerjadin tameddit lwin ṭhur, tameddit lwin ṭhur ḥekreɣ-tent deg-sen akkin mqabalent-d tudrin am itran itbaɛen nnur, ḥekreɣ-ten deg-sen akkin Mqabalent n tudrin am itran itbeɛen nnur. Ṭṭfen di lɛadda lwaldin Ṭṭfen di lɛadda lwaldin Sɣur Ṛebbi lɛalamin Mmi-s teqbaylit mechur Yefka-yas sser d zzin S kra wwin nɣan tismin, s yiwa iman-is kan i iḍur, ma d laṣel-is win i wer t-nessin, mi ihwa-k xas nehher-it akkin, efk-as ad yeččah icur, ma d laṣel-is win i wer t-nessin, mi ihwa-k xas nehher-it akkin, efk-as ad yeččah icur. Anda tellam talekka n teqbaylit ur tezmirem ara ad tceggɛem ajurnalis d acu d ajurnalis d tbewwaṭ d acu?

Ad txedmeḍ uh, reportage s teqbaylit-ik, s tutlayt-ik. Akk agdud ur seḥbibir ara ɣef tutlayt-is, d agdud ara iheggin iman-is, ad yuɣal d axemmas, un esclave. Tout peuple qui ne défend pas sa culture et sa langue maternelle, c'est un peuple prêt à l'esclavage. Allez, tixer saɛa, tanemmirt-nwen, partager, partager, filaman.